Uh, Haia pawb, uh, Lucas Watts dwi. Um, dwi'n gynaelod o'r Rhwydwaith Seren a fi'n erin astudio uh, athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg yng Ngholeg Wadham, Prifysgol Rhydychen. Um, nes i wir mwynhau fy amser i gyda Seren, um, a ges i gyfleoedd jyst gwneud pethau mor ddorol. Um, des i ysgol haf yma yn Rhydychen, uh, ges i wythnos o brofiad gwaith yn Llundain, um, a jyst cymaint o gymorth um, wrth wneud ceisiadau prifysgol. So fi jyst basically yn meddwl uh, bod e werth cymryd mantas o bobeth sydd ar gael. Um, fel chi newydd clywed yn y sesiwn croeso, mae'r dosbarth meistr chi ar fin i gwylio yn taclo'r cwestiwn mawr ynglyn â newid hinsawdd. Um, a gwych chi glywed y sawl academydd yn sôn am sut maen nhw'n taclo'r topic yma o'i maes nhw a brynigaeth. Um, mi fydd y sesiwn yn ffocysu yn bennaf ar y cwestiwn beth yw'r her mwyaf wrth geisio taclo newid hinsawdd. Um, so yn gyntaf, um, mi fydd Dr Matthew Jones yn ystyried um, sut fedrwn defnyddio llenyddiaeth a'r cyfryngau i archwilio mewn i gyfidion am newid hinsawdd. Wedyn, bydd Dr Kate Evans yn trafod newid hinsawdd o safbwynt deoryddol, yn ystyried rhai o'r heriau amgylcheddol a chymdeithasol sy'n ei gwynebu ni. Ac yn olaf, mi fydd Dr Kelly Young yn trafod y cwestiwn o safbwynt busnes, yn edrych ar sut fedrwn hybu busnesau i weithredu mewn ffordd mwy dibynadwy. Wrth wrando, jyst sgwennwch ychydig nodiadau am beth ydych chi'n ffindo diddorol a'r pethau chi eisiau gwybod mwy amdanyn. Um, ond ie, yeah, chi wedi clywed digon o fi nawr. Um, draw ni at yr arbenigwyr. Siamai bawb.
Mae'n nice iawn clywed â chi y gyd. Matthew Jones dwi. Siwr fod mae'n amlwg bod fy ail iaith yw Gymraeg, felly dwi'n ymddichwiro ymlaen llaw am fy camgymeriadau i gyd pryd siarad eich iaith. Dwi gweithio ar y Prifysgol Northeastern ym Moston, USA. Dwi'n dod o America yn wreiddiol, roeddwn i'n byw yn Nghaerdydd am un flwyddyn tua pum flwyddyn ôl, ble o'n i gallu ddechrau dysgu rhai o Gymraeg. Um, rwy'n gyweithio yn y rhaglen ysgrifennu yn yr adran Saesneg yn Prifysgol North Eastern a dwi gweithio ar hanes Gymru a Lloegr. A heddiw, 'den ni'n mynd edrych ar y gwestiwn, beth yw'r her fwyaf wrth daclo newid yn yr hinsawdd? Yn arbennig mewn geriau o cyfuddidau a diniathau. Reit, wel, gad i ni ddechrau. Okay. Felly, dyn ni'n mynd edrych ar y pwnc o llenyddiaeth a phrotest. Reit, um, a rhai o gwestiwn yw, sut mae bobl yn defnyddio llenyddiaeth a chyfryngau i fynegu ei ofnau? a sut maen nhw eu defnyddio i drio gorfodi newid. Reit, um, pam ydyn ni'n mynd siarad am llenyddiaeth a wedyn, tymod, um, newid yn y hinsawdd? Siwt. Um, Wel, gyda ni ddechrau gyda rhai o termau allweddol a syniadau sy'n mynd cario ni trwy'r PowerPoint. Um, un yw cyfeiriad, sy'n cyferio at person, lle neu pheth mewn darn o lluniaeth, lleddiniaeth i greu effaith penodol. Right? A byddwn ni yn dychwelyd i hyn, ond am nawr, just cofio tywod, uh, y, gair, y gair. A hefyd, da ni'n a dyn ni'n mynd ystyried darllen manwl, sy'n golygu dehongli deunyddiau drwy arsylwi ar fanylion er mwyn deall eu hysteron a'u cyd-destunau yn well. A byddi di'n byddi di'n gweld bod dwi'n awgrymu bod mwy na tebyg, you know, quite aml, byddi di yn ffeindio mwy na un Esther a cyd-destun. Rhaid, felly, gad i ni, gad i ni edrych, gad i ni fentro i gweld beth sy'n mas yna. Okay? Wel, gad i ni just defnyddio Un esiampl, right? Uh, Mae'r ymadrodd Big Brother is watching you. Mae llawer o bobl yn nabod e. Mae'n ddod o'r llefer 1984 gan George Orwell. Uh, beth i dangos chi just un rhan o'r llefer ble i ni yn gweld y geiriau dymod, am y crwc mwy na llai cynta yn y llefer. Right? Um, mae

i cael sylwi at bobl go iawn yn y byd. Right? Felly dyma rhai o bobl wedi wneud poster um, sy'n gynnwys Barack Obama. Right? Uh, Big Brother is watching you. Okay. Wel, A um, oes dim ond un ffordd i nywed y geriau Big Brother is watching you? Dim pereg byd. Pwy arall bydd yn nhw yn um, tymod, uh, cymhwyso fe? Um, Donald Trump. Ar y ben arall, right, uh, ti'n gallu gosod uh, Barack Obama ar y chwith a uh, Donald Trump ar y dde. Right? Felly maen nhw dedyddio yr un geriau am y dail nhw. Right? Ond wedyn dim just bobl o America, dyma Gordon Brown yn y Lloegr. Right? A dydy enni ddim dim ond yn cael ei defnyddio yn y byd Saesneg. Dyma'r un geriau yn cael eu defnyddio yn y Ffrainc. Rhaid yn maen nhw cadw y geriau yn Saesneg. A dyma nhw yn Rwsia. Big Brother is watching you. Ledled y byd a ledled yn y Saesneg. Felly maen nhw yn cyferio i'r llefer. Right? Achos mae

A hefyd, sut mae hyn yn berthnasol i newid yn yr hinsawdd, reit, ac ein ymdrechion i'w daclo. Wel, gad i ni ddechrau. Reit, pryd chi yn meddwl am pobl sy'n moyn cael sylwi i um, newid yn yr hinsawdd, maen nhw defnyddio geiriau fel hyn, to be cool, stop global warming, felly poeth a o, ac oer. Um, wedyn, maen nhw, maen nhw uh, defnyddio geriau yn y Gymraeg hefyd. Uh, diolch i chi blant i ddangos y ffordd, felly y symbolau o blant a'r dyfodol. Rhaid. A hefyd, stop polluting nature, ddair am bydd, Cymru am bydd. Mae, mae, mae rhaid i ni yn gwarchod y ddair. reit, ar gyfer y blant, um, a hefyd, dyn ni gallu meddwl amdano mewn geriau o pethau bod oer neu boeth. Reit, digon o hawdd. Ond beth, beth sydd a sydd ddim yn cynhesu byd eang? Reit. Um, yn gynharach, ti gofio bod gallu ti yn gwed bod mae Obama yn Big Brother neu Donald Trump. Reit? Dau pobl wahanol iawn. Felly beth yw uh, cymhesu byd eang?

go iawn yw fe. Right? Dim cwestiwn am hynny. Mae'n real, a plague, and not healthy. Right? Ble mae'r... Ble mae'r dadl? Ond dyna fe. Mae'n mae mas yna. Achos beth sy'n digwydd pryd i chi yn cwrdd â bobl sy'n teimlo mewn fferth wahanol.

Right. Mae'r un geriau. Global warming is. Ond nawr, dydy e ddim go iawn. Dydy e ddim not healthy. Nawr, mae'r syniad i gyd. Mae'r hall syniad eo baloney neu communist hoax neu fraud. A os wyt ti yn darllen manwl, ti'n gallu weld bod nawr mae bobl yn timod, ca- cael ar symbolau fel yym timod, yy baner, fel yym beth mae'r gair, gwlad a gwladgarwch, reit? A hefyd llafur, reit? Felly, yn yr un llaw, global warming is real,

Right? Nawr, y cwestiwn yn dod, oes preidiau'n tebyg yn eich ardal chi? Ei o bobl yn defnyddio'r un symbolau? Mae'n ymddangos i fi bod maen nhw. Right? Cewch chi farw o henaint, ond chawn ni'n mor fraint. Right? You'll die of old age. We won't, we won't have that luxury, right? Um, we'll die of climate change. Right. Um, felly, yn y, yn y Gymraeg, maen nhw cael ar yr un pethau. Right? Mae rhaid i ni yn gorchod tymod, y, y, y ddair am y dyfodol. Mae rhaid i ni yn meddwl am y blant. Sefyll lan am y blaned. Right? Rise up for the planet, stand up for the planet. Mae ein gartref yn toddi. Right? Yn geriau o um, pethau bo bod â chri boeth. Right? Maen nhw yn defnyddio yr un geriau yn y Gymraeg a yn y Saesneg. Right? Yr un ffordd, wel, mewn ffordd tebyg o sut i ti'n gallu cadw ar am Big Brother is Watching You i siarad am llawer o bobl. Mae bobl yn gallu galw ar global warming i mynegi llawer o teimladau. Right? A maen nhw yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd uh, tebyg dros y byd. Right? Beth nesa? Okay. Da ni nawr, da ni yn, da ni wedi ddysgu tipyn am shwt i ti yn gallu cyferio at uh, llyfr, llyddeniaeth, llenyddiaeth rather, um, mewn ffyrdd wahanol, a hefyd shwt i ti yn gallu, gallu cael ar um, Nawr wedyn y hinsawdd, right? neu cymhelsi byd eang mewn ffordd wahanol. Beth ydy ni'n neud gyda hynny? Right? Um, pa mae e o bywys? Pa mats? Right? Um, I ble allech chi fynd? Like, ble oed ti fynd i casglu mwy o gwybodaeth? Neu hefyd i siarad â pobl eraill, right? Gyda phwy allwch chi'n siarad? A sut, a sut fedrwch chi yn ei wynebu? Mae'n ymddangos i fi bod mae'n hawdd iawn i tymod, ateb cwestiynau ma, pellau, a uh, cwestiynau felly, os i ti dim ond, os, os, os i ti dim ond siarad a tymod, Trio siarad â bobl sy'n cytuno gyda ti. Neu, hawdd iawn. Mae'r her mwyaf i fi, efallai, falla, yn ddod pryd ti yn trio siarad â bobl sy'n anghytuno, sy'n defnyddio'r un geriau i gweud pethau wahanol iawn. Right? Felly dyna un ffordd i meddwl am llenyddiaeth a phrotest a deniathau pryd i ti yn wynebu um, newid yn yr hinsawdd.
Helo, a chroeso i'r sesiwn flas ar ddaearyddiaeth yma. Kate ydw i, ac rwy'n daearyddwr dynol. Nawr i fi, un o'r pethau mwyaf cyffroes am ddaearyddiaeth yw'r ystod o wahanol testunau mae'n cynnwys, a'r amrywiaeth o wahanol ffyrdd mae'n cynnig i ni i ymdrin â'r byd. Nawr heddiw, byddwn i'n gofyn beth yw'r her mwyaf ar gyfer ymdrechion i ddatrys newid hinsawdd. Ac er mwyn i ni geisio ateb hyn, mae'n rhaid i ni adnabod bod newid hinsawdd yn cynnig sialensau amgylcheddol a chymdeithasol. A dyma'r rheswm bod daearyddwyr dynol a ffisegol wedi gallu cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r mater. Nawr, mae'n bosib bydd rai o'r iaith rwy'n defnyddio heddi yn newydd i chi. Peidiwch â phoeni. Os oes unrhyw beth dych chi ddim yn siwr ohonyn ni, Gwasgwrdd saib, nodwch y gair neu rhif y sleid a gallwch chi wastad dod nôl ati nes yn ymlaen. Reit, beth am ni gychwyn? Nawr, byddai'n onest gyda chi, dwi ddim yn mynd i roi ateb taclus i'r gwestiwn yma. Be fyddai'n wneud yw amlinellu peth o'r hanes o ymdrechion i ddatrys newid hinsawdd, a wedyn gofyn i chi i benderfynu ym mhle dych chi'n meddwl mae'r heriau mwyaf. Un o brif heriau newid hinsawdd, ac, a dweud y gwir, unrhyw un o'r materion amgylcheddol sy'n gwynebu ni heddiw, o llygredd plastig i dlodi ac anghyfartaleddau byd-eang, yw adnabod a chodi ymwybyddiaeth o'r broblem. Yn achos newid hinsawdd, mae gwyddonwyr, gan gynnwys dearthwyr ffisegol, wedi defnyddio technegau mesur nwyon atmosfferig a thymereddau ar y pryd ar y cyd â data proxy wedi ei gasglu o archifau hirach-dymor, fel dendrochronoleg, so astudio cylchoedd coed, analyddio creiddiau iâ a dyddodion morol, a trwy hyn, llwyddwyd i gynhyrchu cofnodion hinsawdd manwl gywir sy'n estyn nôl 800,000 o flynyddoedd i'r gorffennol. Dengys y recordiau hyn y newidiadau sydd wedi digwydd dros amser, Un o heriau mwyaf y newid hinsawdd yw ei fod hi'n broses mor hir dymor, ac erbyn i rai o'i sgil-effeithiau mwyaf droed i'r amlwg, bydd y cyfle i weithredu a chymryd mesurau i atal y broses wedi mynd. Nawr, mae cysylltiad uniongyrchol rhwng newid hinsawdd a datblygiad a twf cymdeithasol. Mae lefelau carbon deuocsid yn yr atmosffer wedi cynyddu ar y cyd â datblygiad ers chwyldro diwydiannol y deunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac wedi cadw i gynyddu ers hynny o ganlyniad i twf diwydiannu, cynhyrchu a phoblogaeth. Amlinellwyd sialensau amgylcheddol a chymdeithasol ein datblygiad yn adroddiad Brundtland a gyhoeddwyd yn 1987 gan Gomisiwn y Byd ar yr Amgylchedd a Datblygiad. Roedd yr adroddiad yma i fod yn agenda ar gyfer newid byd eang, Ac o honni daeth y diffiniad ar gyfer y cysyniad 'datblygiad cynaladwy', hynny yw, datblygiad sy'n cwrdd â nghanghenion y presennol heb beryglu gallu cenhedloedd y dyfodol i gwrdd â'i anghenion nhw. Nawr, pwysleisiodd yr adroddiad nad oedd datblygiad yn ei hunain yn peth wael. Yn wir, Nododd e bod datblygiad yn holl bwysig i oresgyn tlodi ac y byddai byd lle roedd tlodi yn endemig dan beryg barhaol o drychinebau ecolegol a pheryglon eraill. Beth mae hyn yn ei awgrymu yw fod byd lle mae manteision datblygiad yn cael eu rhannu yn fwy cyfartal gan osgoi eithafoedd mawr rhwng cyfoeth a thlodi. Hefyd, yn byd sy'n iachach yn ecolegol ac yn fwy gytbwys yn ei berthynas â'r amgylchedd. Mewn geiriau arall, er mwyn bod yn gynaladwy, mae rhaid i ddatblygiad ystyried elfennau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Am yr un peth yn wir am ymdrechion i geisio ddatrys newid hinsawdd. Ond mae'r mesurau mae wahanol gwledydd yn mynd i gymryd yn mynd i amrywio yn ôl y math a'r lefel o ddatblygiad maen nhw'n profi. Nawr, mae yna cytundeb cyffredin ymysg gwyddonwyr mae cynnydd tymheredd o 1.5 gradd Celsius yn nhymheredd cyfartalog y byd yw'r terfyn ucha os ydyn ni am osgoi effeithiau mwyaf difrifol newid hinsawdd. Mae rhai yn ame y byddwn ni'n annhebyg o gadw hyn dan dou gradd. Ond er mwyn cadw at y targed isaf yma o 1.5 gradd, byddai rhaid i allyrion nwyon tŷ gwydr i leihau gan 7.6 y cant pob flwyddyn am y degawd nesaf. Nawr, dyn ni'n gwybod mai un o'r pethau cyntaf gallwn ni wneud i leihau ein allyrion o nwyon tŷ gwydr yw i stopio llosgi tynwyddau ffosil. ac yna dod o hyd i ffyrdd o gipio a storio carbon o'r atmosffer, fel bod e ddim yn gallu cyfrannu at yr effaith o tŷ gwydr. Ac yn ola, gallwn ni dreulio neu defnyddio llai o adnoddau yn gyffredinol. Ac i bwy dylwn ni edrych i wneud y toriadau hyn? Wel, mae gwledydd G20, sef yr 20 wlad mwyaf cyfoethog yn y byd, yn gyfrifol am 78 y cant o'r holl allyrion. Ond mae angen i wledydd arall sy'n profi datblygiad sylweddol hefyd cymryd camau. Ac eto, mae'n rhaid i'r dair elfen o ddatblygiad, amgylchedd, cymdeithas a'r economi i ddod ynghyd er mwyn i hyn i ddigwydd mewn ffordd cynaladwy. Felly, er mwyn taclo newid hinsawdd, bydd angen gweithrediad amlochrog multilateral, hynny yw, llywodraethau'r byd, cwmnïoedd ac unigolion i gyd i weithio gyda'i gilydd. Ac i ddangos mor gymhleth yw'r dasg yma, dyma esiampl. Mae'r llun yma yn dangos Sikkim, rhanbarth Himalaya yng ngogledd dwyrain India, tua'r un maint â Chymru, sy'n cael ei ffinio gan China Tibet, Nepal, Bhutan ac un o'r rannau mwyaf poblog India, ardal Gorllewin Bengal, i'r de. Yng nghefndir y llun mae mynydd Kachinjunga, mynydd trydydd ucha'r byd, ar y ffin rhwng Sikkim a Nepal, a mae'r ardal hynny o bwys grefyddol a diwylliannol i grwpiau brodorol yr ardal, y Lepcha a'r Bhutia. Yn tarddu lan y mynyddoedd hyn, mae prif afonydd yr ardal, y Rangit a Teesta, sy'n cael eu bwydo gan glaw monsŵn a dŵr tawdd o'r rhewlifoedd. Mae'r ardal yma hefyd yn fan boeth neu'n hotspot bioamrywiaeth, sy'n golygu ei fod e o bwys byd-eang oherwydd yr amrywiaeth o fywyd gwyllt sy' yno. Mae ddyffrynnoedd rhewlifol, dyfroedd monsŵn a graddfeydd serth yn gwneud hyn yn ardal delfrydol ar gyfer cynhyrchu egni hydrodrydanol, ac felly yn ardal strategol gwerthfawr iawn, a dyma'n rhannol Pam y gwelwyd tensiynau yn Ladakh a gogledd Sikkim ar hyd y ffin rhwng China ac India yn ddiweddar? A dyma tyst a phump. Argae hydrodrydanol gafodd ei gomisiynu yn 2008, a dyma'r cyntaf o gyfres o brosiectau cascade rhaeadr gafodd ei grybwyll ar hyd yr afwyn Tysta yn Sikkim. Nawr yn gystal i'r argae gwelwch chi yma, a'r llyn sy'n cefnu lan y dyffryn sy'n ôl iddi fan hyn, mae'r strwythur hefyd yn cynnwys twnnel sydd wedi cael ei flastio a'i fwyngloddio i mewn i'r mynydd i greu twnneli ffrwd, headrace tunnels. Dyma lle caiff dŵr o'r, ar o'r argae i sianelu trwy gyfres o twrbeinau cynhyrchu trydan yn y mynydd, cyn cael ei fwydo nôl i'r afon rhyw 23 cilometr yn bellach i lawr i hyd. Nawr, mae'r ardal yma yn un o'r chwech ardal seismig mwyaf actif yn y byd, a mae dros 18 daeargryn sylweddol wedi bod dros y canrif diwetha'. Mae daeareg yr ardal a glawion monsŵn trwm hefyd yn golygu bod tirlithriadau yn digwydd yn aml trwy'r ardal, a gwelwch chi tystiolaeth o hwn yn y llun ar y dde yma. Mae'r difrod a achoswyd gan un ddigwyddiad o'r fath i'w weld yn y llun yma o 2016. Mae hyn reit wrth ymyl yr ARGE, ac i roi syniad i chi o'r raddfa'r difrod, edrychwch ar y lluniau hyn, a nodwch maint y gweithwyr sy'n trysio'r tirlithriad i gymharu â maint y llethr ei hun. Yn 2004, roedd 34 project dargau wedi cael eu cynnig ar gyfer Sikkim a phob un wedi derbyn caniatâd ar y pryd. Mae'r map yma'n dangos lleoliad yr argaeau, llynnoedd a'r twneli ffrwd trwy'r mynyddoedd. Ond, wedi gwrth-dystio gan y gymuned brodorol y Lepcha a'r amgylcheddwyr, gan gynnwys gwrtist gwrthod bwyd gan aelodau o'r ardal Zhonggu a wnaeth para am tair mlynedd. Erbyn 2016, roedd y nifer yma wedi lleihau i tua 22. Nawr, roedd sawl rhan i'r ddadleuon yn erbyn damio y Teaster ar afonydd arall yn yr ardal, a dyma nhw. Yn gyntaf, roedd bwysigrwydd crefyddol a diwylliannol gan yr afonydd i bobl y Lecce. Dywed bod yr afon Rongang, er enghraifft, yn lwybr sanctaidd i'r bywyd nesaf, felly byddai creu argae yn rhwystro'r enaid rhag cyrraedd yna. Yn ail, mae gorlifo dyffrynnoedd trwy adeiladu argaeau hefyd yn golygu colli cynefinoedd natur pwysig, gan gynnwys lwybrau i bysgod. Yn drydydd, mae creu twnneli ffrwd yn golygu blastio, mwyngloddio a symud lot o falurion gwraig, a hynny mewn ardal o graig ansefydlog a chyd-destun seismig. Yn bedwaredd, mae gan mewnfudiad gweithwyr o rhannau arall o India sgil-effeithiau ar gyfer diwylliannau, iaith a rhwydweithiau cymdeithasol traddodiadol yr ardal, gan gynnwys iechyd. Ac yn olaf, mae arallgyfeirio afonydd dan ddaear yn yn amharu ar mynediad dŵr i gymunedau lleol. Nawr, y prif reswm dros y prosiectau hydro-drydanol anferth yma yw i greu ffynhonnell egni adnewyddol i boblogaethau sy'n tyfu islawr yr afon a sydd â gofynion egni cynyddol oherwydd datblygiad a gwelliannau yn eu safonau byw. Ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus iawn wrth daclo newid hinsawdd i un grŵp nad ydym yn anfanteisio neu niweidio grwpiau arall. Mae fe'n werth nodi hefyd bod pobl yr ardaloedd mynyddol yma hefyd yn brofi yn barod effeithiau newid hinsawdd trwy lleihad yn yr eira sy'n disgyn ac ein cilio rhewlifol. Goblygiadau wrth gwrs hefyd ar gyfer argaeledd dŵr i'r bobl hyn yn y dyfodol. Felly, i grynhoi, bydden i'n dadle nad oes ond un her benodol yn wynebu ymdrechion i ddod i'r afael â newid hinsawdd. Mae heriau anferth ynghylch lefelau presennol nwyon tŷ gwydr a pharhad a llyrion. Ac er enghraifft yn 2020, fo heriwyd cyfarfod hinsawdd blynyddol y COP a oedd i fod i gael ei gynnal yn Glasgow oherwydd Covid. Ond, o ganlyniad i nifer o wledydd ar draws y byd yn weithredu cloeau cenedlaethol a nathrafu gweithgareddau economaidd a lleihau trafnidiaeth yn sylweddol dros y flwyddyn honno, fe ddisgynnodd allyrio'n nwyon tŷ gwydr ar draws y byd. Fe welwch ragolygon ar gyfer effaith posib hyn ar y graff. Ond sylwch hefyd mor fach yw'r enillion byr dymor hyn i gymharu â'r broblem. Yr un mor heriol yw'r dasg o berswadio gwahanol mudiadau a llywodraethau i gyd-weithio ac i weithio ar unwaith ar lefel deddfwriaeth byd-eang, ond hefyd ar lefel ein dewisiadau ni a phenderfyniadau pob dydd ni fel unigolion. Ond fel y gwelwyd yn achos Sikkim, nid yw'r mesurau sy'n angen i ni gymryd yn gwbl heb eu problemau chwaith. Yn bendant, mae prosiectau egni adnewyddol anferth fel Argae Tiesta yn un ffordd o leihau ein dibyniaeth ar dynwyddau ffosil. Ond dylwn ni hefyd gofio, heblaw am eu sgil-effeithiau, bod prosiectau fel hyn yn cymryd blynyddoedd rhwng cael eu cynnig i bwynt lle maen nhw'n rhedeg. Nid yw fathiad diweddar y term 'argyfwng hinsawdd' yn gorbwysleisio difrifwch y sefyllfa. Os yw ein ymateb i Covid dros y flwyddyn diwetha' yn profi unrhyw beth, yna mae'n profi y gallwn gymryd mesurau llym iawn os ydym yn dewis gwneud felly. Ein sialens nawr yw i ddangos yr un brys yn ein ymateb tuag at newid hinsawdd.

So ni'n dechrau yn y lle gyntaf gyda diffiniad o datblygu cynaladwy. Datblygiad sydd yn diwallu anghenion yr genhedlaeth bresennol, heb rhwystro gallu'r genhedlaethau dyfodol i diwallu ei anghenion eu hunan. Mae hyn yn dod o ein Dyfodol Cyffredin gan yr WCED yn 1987. Mae hyn yn cysyniad sydd yn galluogi um, i ni i i i meddwl am hawliau dynol, llif adnoddau a gwastraff ac ati, ac yn dod o'r Uwch Gynhedlaeth yr Ddaear 1992 yn Rio. Mae hyn yn pwysig iawn oherwydd dyma sut da ni'n edrych ar hyn fel byd busnes, bod ni'n gorfod edrych ar ôl ein pobl presennol wrth sicrhau bod ni ddim yn stopo yr genhedlaeth a pobl yr dyfodol i gallu edrych ar ôl eu hunan hefyd. So un o'r cysyniadau sylfaenol ni'n defnyddio yn yr byd busnes yw um, cysyniad gan John Elkington yn 1997, a naeth e trafod y tri pilar cynaladwyedd. A mae hyn yn meddwl bod am y tro cyntaf ni ddim jyst yn ystyried cynaladwyedd o ran yr amgylchedd a byd natur, ond hefyd mewn busnes, ni'n edrych am busnesau sydd yn uh, gwneud busnes mewn ffordd da ar gyfer yr amgylchedd, yr cymdeithas a hefyd yr economi. A mae hyn yn pwysig oherwydd lle maen nhw yn um, mynd dros ei gilydd yn yr cylchoedd yna, ti'n gallu gweld bod cynaladwyedd yn eistedd yng nghanol um, hynna, lle mae busnesau yn meddwl am yr tri peth ar yr un tro. So felly beth yw'r tri peth 'na? Newn ni edrych am beth yw'r amgylchedd ein planed ni. Mae hyn yn eitha amlwg. Um, mae hyn wedi dyfynwyd gan um, Dopelt, um, a dwedodd e, mewn egwyddor, mae angen i bob genhedlaeth adael ar ei ôl safon amgylchedd da. Beth her ni yw datrys ein problemau amgylcheddol o fewn un genhedlaeth, hynny yw, rhwng tua ugain a phump ar hugain mlynedd. Ac wrth i ni wneud hynna hefyd, ni ddim eisiau creu problemau newydd chwaith. Felly, be' 'dan ni'n trio wneud ar gyfer y genhedlaeth presennol, yy mae'r etifeddiaeth amgylcheddol o'r presennol yn gorfod lleihau ein cyfrannu derbyniol at lefel derbyniol. Gyda cymdeithas a phobl, be dan ni'n edrych ar yw agwedd um, yr, yr elfen hon, yw ystyried safon bywyd. So sicrhau bod pobl yn cael um, ffordd o bywyd da, heini, edrych ar ôl nhw, bod nhw'n iach, bod nhw'n cael dŵr a bwyd Bod nhw'n cael mynediad teg at addysg a sicrhau bod gyda nhw safon addysg da, bod gyda nhw swyddi, swyddi a ffordd i ennill y arian a bwyd ac ati, a hefyd cyfleoedd cyfartal a sicrhau bod na tecwch o ran sut mae pobl yn cael swyddi a bod pawb yn gyda yr un um, opsiynau mewn bywyd ar gyfer gwaith. So os ni'n edrych ar astudiaeth achos o Nike, nawr ni'n gwybod hein, maen nhw'n cau'r dillad chwaraeon Americanaidd mwyaf yn y byd, a dechreuwyd um, nhw rhoi gwaith cydosod eu dillad a trainers a phopeth, a wnaeth nhw mynd ar contract i llefydd fel Indonesia, Vietnam a gwledydd eraill. A roedd hyn yn peth mawr yn yr 80au. A wnaeth hyn ar y waun a chreu yr symudiad mawr lle oedd defnyddwyr yn mynd yn erbyn amodau gwaith gwael. Am y tro cyntaf roedd nhw yn ystyried, dwi ddim eisiau talu 70, 80, 90 punt, 150 punt am pâr o trainers sydd wedi cael eu creu ac ydosod gan rhywun sydd wedi cael ei dal 60 ceiniog am y dydd. A roedd rhywbeth rili annheg yn yr yr ffordd roedd nhw yn trin yr gweithwyr dramor. Dwedodd Phil Knight, yr CEO o Nike, yn 1998, The Nike product has been synonymous with slave wages, forced overtime and arbitrary abuse, and I believe the American consumer doesn't want to buy products made under abusive conditions. Dwi'n credu mae hyn, roedd e'n wir yn 1998 a mae'n dal wir heddiw, bod ni ddim eisiau prynu nwyddau lle mae pobl wedi cael eu um, trin yn annheg ac yn ansaff yn eu gweithle. A mae hynna'n rili really bwysig o ran lle da ni'n gweithio yn cynaladwyedd busnes. A wnaeth hynny symud ni ymlaen at rywbeth o'r enw 'prynwriaeth moesegol', a roedd hyn yn cynnydd sylweddol yn yr nawdegau lle roedd pobl yn dechreu ystyried prynu stwff a bod yn ymwybyddus o lle mae'r cynnyrch wedi dod. Defnyddwyr sydd yn prynu cynhyrchion a gwasanaethau sydd yn cael eu cynhyrchu mewn dull sydd yn lleihau niwed ar yr amgylchedd a chymdeithas. Ac wrth gwrs, weithiau roedd yn hynna yn dod gyda pris uwch oherwydd roedd yr cwmnïau yn cael mwy o proffidioldeb. A be oedd pobl yn trio wneud oedd yn osgoi cynhyrchion a gwasanaethau oedd yn rhoi effaith negyddol ar yr amgylchedd a chymdeithas. Yn y trydydd, ni'n edrych ar economi neu proffidioldeb. Nawr, wrth gwrs, yn hanesyddol, roedd y planed wedi cael ei gweld ar yr ochr arall o'r pegwn i creu elw. Mewn ffordd, yn hanesyddol, roedd amddiffyn y ddaear ar un ochr a phobl busnes ar yr ochr arall, a doedd neb yn gallu gweld yr cyswllt rhwng yr ddau. Ti naill ai yn rhywun sydd yn creu elw ac eisiau bod yn person busnes, Neu ti eisiau amddiffyn yr ddaear a doedd dim, doedd dim opsiwn i bod yn rhan o'r ddau. Heddiw, diolch byth, ni'n gallu deud bod lot o busnesau yn trio bod yn fwy um, naturiol, yn trio gweithio mewn ffordd a dull sydd ddim yn dinistrio yr planed hefyd. Felly, ni hefyd heddiw yn gallu bod yr ddau. A hefyd mae economeg da yn da i busnes a mae lot o busnesau nawr wedi ystyried hyn bod wneud pethau yr ffordd gora actually yn gallu lleihau costau, lleihau costau gwastraff, lleihau costau yym hyrwyddo staff. Mae 'na lwyth o bethau sydd yn dod yn positif pan mae busnes yn gwneud pethau yn yr ffordd gywir. Hynny yw cyflogi pobl lleol. talu cyflogau da a creu swyddi sydd gyda tâl uwch ac tâl uchel, hyfforddiad dysgwyr gweithwyr lleol i cael swyddi gwell, a hefyd rhoi cyfleoedd cyfartal i staff i gael swyddi ar ddyrcharfeadau yn eu yn yn yr yn yr cwmnïau 'na. be' 'dan ni'n sôn am pan ni'n trafod yr economi yw'r effaith lluosif yy a ma' hyn rili pwysig lle ma' arian o fewn cylchred economi lleol yn gallu bod yn fwy werthfawr yym na jyst yr yr yr arian gwreiddiol lle mae deg punt o fewn economi lleol yn gallu bod yn llawer mwy werthfawr na jyst yr deg punt yna oherwydd mae wedi lluosi wrth pobol ail ddefnyddio'r arian yna yn yr ardal lleol. Gofynnwch i'ch athro chi trafod hynna'n fwy. So be di'r problemau mwyaf gyda busnes ta? Wel, yr problem mwyaf yw'r ffaith bod mae busnesau naturiol yn ceisio diwallu anghenion a chwantau cwsmeriad. Ond wrth wneud hynna, mae hynna naturiol yn creu mwy a mwy o alw. Ond dydi llawer o busnesau traddodiadol ddim yn ystyried effaith nhw ar yr amgylchedd a'r cymdeithas. Problemau fel uh, problemau gyda cadwyn cyflenwi, ymosodau ar enw da'r cwmni, risgau cyfreithiol, difrodi'r enw da a rhwystrau'r farchnad yw'r math o broblem mae cwmni yn gallu wynebu pryd maen nhw ddim yn, um, yn gwneud busnes mewn ffordd cynaladwy. A ni'n gallu gweld hynna o oil spills a yym ti'n gallu gweld y ffilm Deep Horizon lle oil s- you know an explosion on an oil platform sydd i gyd yn gallu dinistrio a creu enw da- enw drwg ar y cwmni hefyd. So weithie ma' 'na canlyniadau difrodus hefyd yym yn uh, 2014 roedd na cwymp um, yn llythrennol, naeth, naeth adeilad cwmpo ar y gweithwyr a nifer o pobl wedi cael eu lladd a roedd Primark yn gorfod talu rhyw 5 miliwn allan uh, i talu um, am yy i 50 581 o deuluoedd oedd wedi cael ei effeithio gan hynna yn u- 2014. So ddim mor hir â hynna yn ôl, chwe mlynedd, saith blynedd yn ôl. So, yr cwestiwn yw, a ydi'r bai ar y busnesau ei hun, neu ydi'r bai gyda ni fel cwsmeriad? Meddyliwch am hyn am sbel. Os ni'n dal yn prynu'r cynhyrchion, pwy sydd ar bai, yr cwmni neu'r pobl sydd yn prynu stwff? Wrth gwrs mae yna newid yn yr maes ffasiwn. So mae'r byd ffasiwn yn un o'r meysydd uh, busnes sydd yn creu creu problemau mawr yn yr byd o ran landfill wastage, dillad yn cael eu taflu allan, yr yr y nwyddau sydd angen i creu pethau fel cotwm ac ac ymlaen ac ymlaen. Ond ma' 'na nifer o cwmnïau nawr sydd actually wedi creu opsiynau lle naeth hyn dechre gyda em yn es, Marks and Spencers a naeth nw dechre swopping, mae Topshop wedi dechre brand erth- yy moesegol Mae Patagonia yn enwog iawn am brandio a trio stopo pobl prynu cynhyrchion nhw. Mae hynna'n diddorol. A hefyd mae Hyatt Denim, sef cwmni bychan yn uh, yn yng Nghymru sydd wedi dechrau lle maen nhw wedi dechrau jobs lleol, maen nhw wedi helpu'r economi lleol, a maen nhw'n diddorol iawn i wneud bach o ymchwil mewn. Felly, yn sôn am ymchwil, um, dyma cyfle i chi gyd i wneud bach o ymchwil o fewn eich busnes penodol. So, dewisiwch busnes penodol a gofynnwch, edrychwch ar y gwefannau nhw, edrychwch ar um, newyddion um, a gweld be maen nhw'n wneud ar gyfer yr amgylchedd, amgy ar gyfer cymdeithas ac ar gyfer economi lleol. Felly, i grynhoi, beth yw'r her mwyaf sydd gyda ni? Wel, yn yr byd busnes, uh, dwi'n credu mae angen i busnesau i defnyddio dullau gweithio cynhyrchion a phrosesau sydd yn fwy cynaladwy. I sicrhau bod yr cynhyrchion maen nhw'n creu yn, yn y lle cyntaf, da ar gyfer ein cymdeithas. ond sydd ddim yn creu unrhyw niwed ar yr amgylchedd, sydd hefyd yn gallu cyfrannu at economi sefydlog. So, os ydyn ni'n gallu cael y busnes o i ffocysu ar greu cynhyrchion a gwasanaethau cynaladwy, bydd yn haws i bobl fel ni, prynwyr, defnyddwyr, i penderfynu prynu pethau sydd yn well i'r amgylchedd. So, yr mwy o opsiynau sydd gyda ni fel cwsmeriad, er mwy ni'n gallu helpu'r planed hefyd. So, opsiynau i ni fel prynwyr a defnyddwyr yw'r un o'r heriau mwya' yn fy marn i yn y byd busnes. Am fwy o wybodaeth, dyma nifer o lincs, dyma nifer o pethau ti'n gallu ymchwilio, a diolch yn fawr iawn am eich amser. Gobeithio mae hyn wedi bod yn pwnc diddorol i chi. Diolch yn fawr i chi, Matthew, Kate a Kelly, am mewn olwg mor ddiddorol i newid hinsawdd a'r gwahanol rolau sydd gan y llenyddiaeth, daearyddiaeth, busnes i gyd i'w chwarae. Um, dwi'n gobeithio bod chi, fel fi, wedi'ch ysbrydoli gan hynny a, a'ch bod chi'n chwilfrydig i ddarganfod mwy am y, am, am y, bync, am y pynciau gallech chi eu hastudio yn y dyfodol. Um, so ar diwedd y ddigwyddiad, y ddigwyddiad yma i gyd, uh, bydd pecyn adnoddau i gyd um, i'ch helpu chi adlewyrchu bach mwy am y syniadau gwahanol dych chi wedi clywed heddi. Um, Mae'n bosib iawn eich bod chi darganfod diddordebau newydd um, i'r gobaith, um, a bod, uh, bod wedyn um, gennych chi'r cyfle i ymchwilio'n fwy. Um, ond mae hefyd y bosib bod chi wedi sylweddoli gwrthwyneb, bod chi ddim dy ddiddordeb mewn, mewn rhai pynciau. Mae, mae hynny'n hollol iawn, mae hynny'n gwybodaeth defnyddiol hefyd. Um, nawr mae hi'n amser am ychydig mwy o wybodaeth a chyngor o gyn-aelod arall o'r Rhydweb Seren, ond um, peidiwch ag anghofio bod chi, me chi medru uh, alwylio'r sesiwn yma um, yn hwyrach a chymryd bach mwy o amser i ystyried yr hyn um, dyn ni newydd clywed. Um, diolch, hwyl!